Kāti i te whānau kia tahuri atu tātou ināianei ki ngā kete kōnae. Ko ngā ringa raupā ēnei e hanga nei i o tātou whare, e kari nei i o tātou rua, otirā e whakatikatika nei i o tātou pūhiko. Kuia nei tētahi o ngā ahunga hou o roto nei i ngā karahipi, te kau e aro noa ki te ao mātauranga noa, engari ki ngā kaupapa a e raupā ai a te tangata, a me kuhu hoki ia ki ēnei momo mahi. Nō reira, koinei te whakanui a i wā tātau kete kōnae, a tokowhā rātau ka whakawhiwhia ki ēnei karahipi. Āe. Nā, kia tīmata ake a ki te kaiwhiwhi tuatahi nō Te Kōhanga Reo o Ōkaihau, ki taku mōhio, Ko tana mahanga i i whakawhiwhia ki tētahi o ngā karahipi tohu pae tahi, ā, ki a Shawnee Cook Lawrence. Nā, e whai ana a Shawnee Cook Lawrence i te Automotive Engineering Level Three atu i te whare o Wintec. Ā, ko koia, ā, ka whai atu i a ia ko John Lees Ihaka, ā, nō Te Matapihi te kōhanga reo, He kāmura, ā tōna wā, kei Asset Homes ia e ako ana. Kia ora.
Nā, nō te kōhanga reo o te tīmatanga, atu i te tonga o Tāmaki Makaurau, ko Mosiah Patuai, he raukura hoki nō Hoani Waititi, nā, kei Unitec Mount Albert ia e ako ana i te New Zealand Certificate in Automotive Engineering. Ko tā tātou kaiwhakawhiwhi whakamutunga, ki tēnei karahipi ko Te Kiri Māia Wānoa, Kōkiri Marae te kōhanga reo, tētahi o ngā kōhanga reo tuatahi o te motu, e whai nei i te tohu a Kāmura, kei Five Star Construction ia e ako ana, ā, katoa rātou ka whakawhiwhia ki te 1000 tāra hei utu i ngā nama taumaha o ēnei momo akoranga. Āe rawa atu.
Nā, kāore māua, ā, ko Rāniera i waimarie ki te noho atu ki a rātou katoa, heoi anō, e whai ake nei ko te kiriata o Mosiah Patuai e whakakanohi ana, ā, i, i ngā ringa raupā o te kōhanga reo.
Kia ora, ko Mosiah Patuai tōku ingoa, nō Ngāti Maniapoto, Ngāti Porou.

Kāti e mihi ana ki wā tātou ringa raupā. A e te whānau, a kua pēnei te te karawhiu i te pō nei, a kua tīkina ētahi kapohanga a kiriata, a ka mutu ka a uiui a humi nei a i wētahi o wā tātou a kaiwhakawhiwhi hei kanohi a i ngā huanui i ngā manu pīrere mō te tau 2023. Āe, nā runga i ērā kōrero kia ruku tōtika atu tātou, ā, ki te wāhanga e whai ake nei ko te whakanui i ngā kaiwhiwhi karahipi o ngā kete kiekie Postgraduate Scholarships. Nā, e whā ngā tohu e taea ana, e toru anake ngā kaiwhiwhi i tēnei tau, nā reira, kia kaha e te whānau ki te tuku mai i ā koutou tono, ā, hei oranga mōu, otirā hei oranga mō te kaupapa o te kōhanga reo whānui. Nā, he tohu tēnei e āwhina ana i te kaiwhiwhi ki te whakangāwari i ngā āhuatanga o tōna ao. Tae ana ki tēnei taumata o te mātauranga, he nui te rangahau, he nui ngā tāngata hei uiui, nā reira, mā te aha i te āwhina i te kaiwhiwhi, ā, ki te tuku koha atu ki ōna tāngata rangahau, ki ōna kaiuiui, ki ōna manuhiri, otirā ki ngā ringaringa me ngā waewae e hāpai nei i a rātou. Nā, kia tahuri ake tātou ki te kaiwhiwhi tuatahi nō Te Kōhanga Reo o Tangata Rite, ko Emma Te Rangi Haami Jones. Nā, kei Massey University ā tēnei kaiwhiwhi e ako ana kei Te Kunenga ki Pūrehuroa. Nā, e whai ana ia i te aho paerewa Postgraduate Diploma in Teaching and Learning in Māori Medium. Ka mau te wehi. Kāti, kia huri atu ā, ki tēnei uri o ngā waka maha, ā, tēnei a Ngāti Porou e ngana ana ki te taunaha i a ia, otirā, ōna tātai maha ko Jesse Huriwai, ā, te kōhanga reo o ngā kāwai ki Waikato, Tairāwhiti, ā, e kuhu nei ki ngā mahi Ā, mō te korowai mokopuna, he kaupapa āwhina i wā tātou tamāriki, uri, āwhiorangi, takiwātanga kei te kunenga ki Pūrehuroa, Massey University. Kei whea mai e Jess, kei whea mai. Nā, ko te kaiwhiwhi karahipi whakamutunga mō ngā kete kiekie ko Mīria Haora, nō Te Kōhanga Reo o Ngāpeke. Kei Te Wānanga o Raukawa ia e ako ana, ā, i te pou tāhū whakahaere, ā, heke kawa oranga. E Mīria, e mihi ana, otirā, e mihi ana ki a koutou katoa, e, e hoa mā. Ka whakawhiwhia tēnei hunga ki te 1,500 tāra, ā, hei āwhina i ngā utu, otirā, i te kokenga whakamua ki tērā taumata tiketike hei ahorangi ā tōna wā.
E hoa mā, koi rūhā i te roa o tēnei pāhotanga mataora, nā reira, mā te aha i te kuhu tōtika atu ki te wāhanga e whai ake nei, ko ngā kete pēngao, Masters Scholarship.
He tohu tēnei hei kōkiri i wā tātou kaiwhakawhiwhi ki tētahi taumata tiketike, ā, me tika kia whakanuia rātou inā hoki kua toru, whā, rima tau pea ētahi o rātou, ā, e ako ana. Nā reira, ko tā tātou kaiwhakawhiwhi ki tēnei tohu, e 2,000 tāra te wāriu, ko ngā huia kawau, nō te kohinga aroha te kōhanga reo, ā, kei te, ko te Tāhuhu Whakaoranga tana tohu, ā, kei te wānanga o Raukawa ia e ako ana. Kia ora, ko Atareta Savae, no Te Kōhanga Reo o Poukawa ki Kahu Rānaki, te kaiwhiwhi e whai ake nei, mo Te Wānanga o Raukawa, otirā e whai nei ia, otirā rāua ko ngā huia i te Tāhuhu Whakaoranga me te Tāhuhu Mātauranga Māori. Kia huri atu ināianei ki tētahi o māua tino hoa, ki a Rodney Whaanga, Ā, kei ā, tō tātou tari i Waikato ia e mahi ana, engari ko ia tētahi o ngā ringa hāpai ā, o te motu ki ngā mahi whakaako ā, nō te kōhanga reo o te Kauri, ā, he waka hiringa Masters of Applied Indigenous Knowledge tana ā, tohu, Ā, kei te wānanga o Aotearoa ia e ako ana. Nā reira, e te whānau, kotahi anō te kaiwhiwhi mō tēnei wāhangā, heoi anō, kāore ia e wātea i te pō nei, nā reira, i peka atu ahau ki Rotorua ki te kite ki te iaea me te kōrero mō ngā mahi e mahi nei ia, ko Te Maiora Rurehe tōna ingoa, he manu pīrere nō Minginui te kōhanga reo, e nā, Anei, anei te tino, anei te tino mahi hirahira e hoa mā. E whai ana ia i te Masters in Environmental Law ki Pace University atu i New York. Nā reira, i mua i te uiui tahi atu ki ngā tohu paerua, kaiwhiwhi tohu paerua, kia titiro ake tātou ki te kiriata o te maiora.
Kia ora tātou, ko Te Maiora Rurehe tōku ingoa. He uri ahau o Tūhoe Pōtiki, he whāngai anō o Tūhourangi Ngāti Wāhiao. I haere ahau ki te kōhanga reo o Minginui. Tēnā koutou, ko Te Rua Wallace tōku ingoa. He uri ahau nō Tūwharetoa, nō Te Āti Haunui a Pāpārangi, ā, nō Te Arawa hoki, ā, i haere au ki te kōhanga reo o Te Koutu. Āe, e haere nei ahau ki te Aporonui o Amerika, ā, ki te haere ahau ki te whare wānanga o Pace, ā, he mea tohu tēnei whare wānanga nāku i taku rangahau, ā, ko tēhea te whare wānanga tino pai katoa o Amerika mō ngā take taiao. Ko te Whakatauki o te Kura Tuatahi o Minginui, Te Ahurewa Mātāreo, ā, ko te manu e kai ana i te miro, nōna te ngahere, ko te manu e kai ana i te mātauranga, nōna te ao. Nō reira, i taku kai i te mātauranga, kua moe marie, e āhei ana ahau te topa ki tāwāhi ki reira kai ai ngā mātauranga o ngā Pākehā whaimana katoa. Nō reira, ko te kaupapa o taku rangahau ki tāwāhi, ā, ko te whakatangatatanga o Te Urewera me te awa o Whanganui ki roto i te ture. Nō reira, he āta ketuketu he aha ngā whakaaro o te Pākehā ki ngā āheinga o ērā āhuatanga ki roto i te ao o te ture. Ka taea rānei te kī, ā, kāre pai te, te, ā, tūkinotia ahau, nō reira, me mutu atu. Koirā, te whakamātautau i tērā whakaaro ka pēhea te mana o te whakatangatatanga o Te Uruera o Te Whanganui, ā, he ako ake nei ka whakatangatahia te kāhui mounga o Taranaki, ā, me ērā kāhui mounga o reira. Nō reira, ko te hiahia kia ū ki te mana o, o ngā whakaaro taketake, o ngā whakaaro Māori, Nō mua mai anō ērā whakaaro. Tuatahi ake ka tika ka whai māua o ka whai a Te Maora i tēnei ara, i tēnei tohu. Āe, nō Te Awa o Wanganui ahau, nō, nō Tūhoe a Te Maora, you know, i huri tā māua i nāianei. Nā reira ka tika ka whai i tērā kaupapa. And ko ētahi o ngā uauatanga ki tā te Māori titiro, titiro ai, ehara, te taiao i tō teina. Ehara i te mea he taurite mātou ki te taiao, ki wā tātou atua Māori. Nā reira, tērā uauatanga, nā te mea, āe, ki a tātou a Ngāi Māori, he atua, he atua, he tipua tōku awa. Engari ki tā te Pākehā, o ki roto i te ture o te Pākehā, āe, he rite tonu ki te tangata. Nā reira, kua whakatangatahia wā tātou taiao, ā, kia noho pai ai ki roto i te ture o te Pākehā mō, āe, mō tēnei ao. I te tīmatanga ko te whakaaro ka haere, ā, mātou tokowhā, māua ko Pēpi, ā, ko te kuia hoki, ā, engari i ngā wiki kua hipa ka kite, ā, nā te nui o te utu, ā, ki te noho ki te ao poronui, ka māmā ake ka pai ake pēnā, ā, Ka haere takitahi atu a Te Maiora, ka noho mai a mātou tokotoru ki te kāinga. Engari ka piri atu pea mō te wā o te Kirihimete me te tauhou Pākehā. Nā reira, i tērā, ai, i te wā i taka te kapa ki tērā, ai, i pouri, i tangi, you know, i mamae te whakaaro ka wehe mō te tekau marama, te aroha ki a Pēpi hoki, you know, ka aha ki a ia, ka pēhea tana whakatipu. Um, pena kāre tana pātai i konei, aua, you know, aua āwangawanga, um, engari tā mātou waimarie, you know, kei konei e noho ana, um, kei konei a Nan, um, kei, you know, he noho papa kāinga i, i tēnei wā. A Nan, um, te whānau o te Māora kei tū atu, mm. oh, nā reira, mm. i te mōhio ki tērā, kei konei te whānau. Ai, ka, ai. ka māmā ake. Ka tika nō tērā whakaaro o te ao, he matenga poto, he oranga roa. Nō reira, ahakoa ahau e whakarērea nei taku whānau ki te kāinga, ko te whakaaro nui, he poto te matenga, ā, ko te oranga ka roa, ka mau tonu. Nō reira, koirā. e whakakaha nei i ahau i taku haerenga ki tāwāhi me te oiho ake, te whakarērea iho i te whānau ki te kāinga. Ko te mōhio iho, ko te oranga kei tua atu o ēnei mahi, ko te whakaaro nui ki ngā mātauranga o tāwāhi.
Kāti, ā, e te maiora, ā, i ō kupu rangatira e mihi nui ana. Nā, e te whānau, kua tae te wā e uiui atu ai tātou, ā, i ngā, ā, kaiwhiti karahipi, ā, mō te tohu Masters i te pō nei. Nā, i te korenga o te maiora e tae mai, kua waimarie tātou i te tokotohu tapu, ā, kua tae mai ki te kōrero ki a tātou mō wā rātou tohu o te. otirā mō ngā mahi e oti ai i a rātou, wā rātou mahi, e te whānau kia tūtaki atu tātou ki a Rodney Whanga, a Tareta Savae, me ngā hui a Kawau. E te whānau, tēnā koutou katoa.
Tēnā kōrua. Tēnā koutou. Tēnā koutou.
Nā, ka tīmata pea ki a koe Rodney, Uh, me te mōhio, ko koe tētahi o ngā tamariki o te kohanga reo, e mahi tonu nei i te kohanga reo i tēnei wā nei, atu i Tainui, Ā, ka tīmata i a koe, Edna, mō te hunga kāre e mōhio ana ki a koe, ko wai koe, nō hea koe, ā, ko wai tō, ko wai te ingoa o tō kōhanga reo? Ā, tēnā tātou. Ā, ko Rodney Whanga tōku ingoa, ā, ko Taupiri te maunga, ko Waikato te awa, ko Tainui te waka, ko Waikato Maniapoto ngā iwi. Ā, he manu pīrere ahau nō te kōhanga reo o te kauri i roto i ngā tau o te 85, te 86. Kia ora. Tēnā koe, otirā ka whakawhiti atu ki a koe a Tareta, ā, ko taua pātai tonu, ko wai koe nō hea koe, ko wai kē kono tō kōhanga reo? Tēnā tātou e hoa mā, ā, ko Atareta Te Iwi-ma-te-sāwai tōku ingoa, ā, he uri au nō roto mai o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, nō ngā marae o te pakipakitanga o Hine-te-moa, Pakipaki, ā, He manu pīrere hoki ahau nō te kōhanga reo o Poukawa ki Kahu Rānaki. Tēnā tātou. Rānaki. Poukawa ki Kahu Rānaki. Kātahi te ingoa rangatira ko tērā. Nā, ka oti i a koe ai tēnei pātai e ngāhuia, ko wai koe, nō hea koe, ko wai tō kōhanga reo? Ka pai, tēnā tātou. Ko Ngā Hoia Kawau tōku ingoa, he uri whakatipu tēnei o Te Awa Tupua. Heoi, ām, he hononga ōku ki roto mai i a Ngāti Te Wharetoa, ki Ngāti Apa, ki Ngāti Whakaue, ām, ka hoki mai anō hoki ki Te Āti Haunui-ā-Pāpārangi. Ām, he manu pīrere ahau o te kohanga reo, o te kohinga aroha. Kia ora. Nā, e ko wai ana te mihi ki a koutou katoa. Kua whai wāhi mai ki tā tātou kaupapa hui a Kai Manawa i te pō nei. E mihi ana, e mihi ana. Tēnā koutou. Kāti, kia tahuri ki te koroua o tēnei rāngai tangata e Rodney, mōu i kuhu ki ngā kaupapa o te mātauranga. Nā, tēnā whakamārama ki te iwi. Inā hoki, kua hauorongo ki ngā mahi waiata. Engari anō te taha ki te mātauranga e hoa, ā, he aha te ara e whāia nei e koe, otirā, ā, he aha ngā painga kua kitea e koe i roto i tēnei kuhu, ā, ki tēnei momo ara akoranga ou?
Ā, ko te tohu paerurua e whai ana e au, ā, he waka hiringa kei raro i te, ā, kei raro i te kāwai o Te Wānanga o Aotearoa, ā, e whai ana i tētahi kaupapa hei whakarauora uh, i te reo me ngā tikanga, uh, i ngā tikanga hā kuikui mā, hā korokoro mā mō taku hapū a Ngāti Paurāhui. Uh, ko te kapahaka tētahi o ngā kaupapa ka rewa ake. Uh, he whāngai i tērā momo āhuatanga, tērā pukenga uh, ki ngā uri o Ngāti Paurāhui, mai te reanga pakeke, tai atu ki ngā tamariki poniponi.
Tēnā koe. Nā, nā Huia e whai nei koe i te tohu tāhuhu whakaoranga ā, i roto i, i te whare, i te wānanga o Raukawa, he aha ki a koe ētahi o ngā painga, ētahi hoki o ngā uauatanga ā, mō te whai i tēnei tohu me tēnei ara o te mātauranga?
Ā, ko te painga ki au, he tiro atu ki ngā, te katoa o tēnei mea te ao mātauranga o te kura. Nā reira, ahakoa he kaiako noa mātou, ka tiro, ka kite atu i te whānuitanga o ngā āhuatanga o muri ake. Ā, ko te painga hoki o tēnā, ki te hiahia au te whakawhanake i au anō i roto i tēnei ao o te mātauranga o te kura, Kua whai au i aua mātauranga, ā, mā konā au whakawhanake i au anō. Ā, ko ngā uauatanga, ā, ko te, hmm, i te mea kei tawhiti mātou e ako ana, ā, he uaua te whaka, ā, te noho mai ki te mata o te rorohiko mō te roanga o ngā rā, ā, Te whakatenatena i au anō, ko Atareta tēna ki taku, tētehi o ngā akonga hoki o tō mātou tohu, nā reira, he pai te noho tahi, te wānanga tahi ki aku hoamahi. Āe, koia. Waimarie, otirā, me mihi pea ki te wānanga o Raukawa, e rua, e rua rawa ngā, ngā kaiwhiwhi karahipi i te kaupapa kotahi, Nā reira, te āhua nei e reka ana ngā kai i Te Wānanga o Raukawa, tēnā koutou. A otirā, Atareta, ā, mō, me, me te mōhio e whai nei koe i, i te tohu rite, ā, i te kaupapa rite, he aha ki a koe, ā, koe ki a koutou he kaiako noa, ki au nei he tuahangata. Tēnei, te ta, mehemea he kaiako koe, he tuahangata koe, ehara i te, ehara i te mahi noa. Heoi anō, he aha ki a koe ngā. hāngaitanga o tō tohu ki te oranga tonutanga o te kaupapa o te kōhanga reo me ngā tamariki mokopuna? Um,
he mea nui, he mea nui te noho ki te wānanga o Raukawa ka tika. Um, ko te wānanga o Raukawa tērā e um, tino Māori te titiro, tino Māori te noho ki ngā mātāpono o Te Wānanga o Raukawa. Nā reira, mō te, mō tēnei mea e tautoko nei i ngā, i ngā mātāpono o te kōhanga reo, he,
oh, Ko ngā mātauranga pea me he rite katoa mai ngā mahi e mahi nei koe otirā kōrua, ā, e hāngai pū ana ki ngā akoranga a ngā tamariki mokopuna. E mihi ana ki tērā āhuatanga. Ā, me uaua ka kite, ā, i, i ngā whare wānanga, ā, i ngā whare wānanga Pākehā, i ngā whare wānanga o iwi kē, e whakaaroaro, e whakahāngai nei i ā rātou mahi ki te oranga tonutanga o tōna iwi taketake, nā reira, e mihi ana ki tērā āhuatanga. A otira, kotahi anō pea te pātai ki ia o koutou, ka tīmata anō ki a koe Rodney, kua whā tekau tau te kōhanga reo, ā, e whawhai ana i te whawhai nui, kia ora te reo, kia ora ngā tikanga Māori, Kia ora hoki te ahurea Māori e noho nei tātou, otirā, ā, kia tino tau, kia ngāwari, kia āio te raurangi o ā tātou tamariki mokopuna e haere, e haere mai nei. He aha ā koutou wawata? Rodney, he aha ō wawata, ā, me ō tūmanako nui mō te kaupapa o te kōhanga reo mō ngā tau whā tekau e heke mai ana? Ā, mahana tonu ana te ngākau ki te hoko rua tau, I tū ki roto i a Waikato, ā, kua pahure ake nei. Ā, ko taku mīharo, ā, te nuinga o ngā manu pīrere, he ika ā-whiro i roto i te kaupapa, i roto i ngā whare wānanga, i roto i ngā um, pira takiura, me ngē rā momo. E, e, e noho ana ki te ihu o te waka o te mātauranga. Koia taku mīharo ki te kaupapa. Ā, i tēneki wā, ā, he kaiako, ā, ahau he pouako mō te tohu paetahi o te whakapakari tino rangatiratanga. He ara hou, a tātou kaiako i roto i te kohanga reo, ko te hua o taku mahi i runga i te waka hiringa. Ā, he whakawhiwhi ki ngā pukenga o ngā mahi mātauranga, tēneki āhuatanga o te tohutoro, ēnei momo āhuatanga o te whaka, o te hanga rautaki, hei aha, hei whakarauora i tō tātou reo, ka whakahokia ngā hua ki ngā ākonga i runga i te Tohu Paetahi, hei whakaako i a rātou ki ngēnei hua kua whai e au. Tērā pea, i roto i ngā tau whakahuihui, whakaoriori, ka mahia hoki rātou te tuku i ēnei taonga ki ngā tāngata, ngā kaiako, ngā kaimahi i roto i ā tātou kōhanga reo puta noa i te motu. Kia ora. Nā, ko taua pātai tonu, ā, ka whakawhiti pea ki a koe e ngā hui, he aha, he aha ētahi, tētahi rānei, o wō tūmanako nui me wō moemoeā mō tā tātou kaupapa? Hmm.
Oh, kua kōrero pēkē ngā kōrero, heoi, ko te, um, te whanaketanga i roto i a rātou anō, ā, kia māori te noho o ngā tamariki, ā, kia kite atu rātou i ngā painga o te ao, o, o tawhito ki ngā painga hoki o tēnei ao, me te kōtuitui kia whai atu i tō rātou ao anō. Ā, kia māori hoki te titiro, ā, kia māori te reo, ko te arero Māori pea te, te mea matua, ā, Mōku ake, kia kite hoki te nui o ngā mokopuna e haere ana ki ā tātou kura kaupapa, i te mea kei te, ko ētehi i ēnei wā kāre i te whā i taua ara, nā reira koirā pea tētehi he whakawhanake i taua āhuatanga kia tuku ā tātou tamariki ki ngā kura kaupapa. Well, kei mau mau nei, kei mau mau ngā akoranga o te Kōhanga Reo. Ki te kore te tamaiti e whai i te ara o te kura kaupapa, o te kura a iwi. Nā reira e mihi ana i ērā tūmanako nui āu. Otirā a Pareta, he aha tētahi wō moemoeā mō tō tāua kaupapa, mō tō tātou kaupapa, mō ngā tau 40 e heke mai nei? Um, e tautoko marika ana au i ngā kōrero o aku hoa. Um, engari hei kōrero āpiti, he hiahia nui nei kia haere ā mātou tamariki katoa ki ngā kōhanga reo, um, kia haere hoki ki ngā kura kaupapa. Um, he wawata nui, he, he orite pia ki ngā kōrero a ngā huia kia haere a mātou tamariki a mokopuna ki ngā kura kaupapa. Um, kaua ki ngā kura auraki. Aroha mai, um, haere tōtika ki te kura kaupapa, kura aiwi rānei, whare kura, whare wānanga. Um.
Kia ora. Tēnā, tēnā koe o tira, tēnā koutou uh, i tā koutou whai wāhi mai ki tā tātou kaupapa i te pō nei. Uh, e mihi ana, e mihi ana ki tēnei whakatutukinga uh, kua, kua oti i a koutou te eke i ngā tohu teitei, te eke i te maunga teitei kia tae rawa koutou ki tēnei taumata o te mātauranga. E hiamo ana au ki te kite i ā koutou tono karahipi mō Tā Hēmi Hinare, mō ngā kete whakairo hei ngā tau e haere mai nei. Tino hiamo nei. Hei te whānau, he mihinui ana, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou.

Kia tahuri atu tātou ināianei ki taku rohe, ki te Tairāwhiti, ki tētahi o ngā tūmau o te kāinga. Anthony Ruru nō Te Aita Ngā Māhaki, ko ia tētahi o ngā tāngata i tae tuatahi Ki te āwhina i ngā whānau o Te Karaka i te wā o te ua nui o Gabrielle i ngā marama kua taha ake nei. E te rangatira, tēnā koe. Tēnā korua e te mā, tēnā korua. Tēnā, tēnā e hoa. Whakamōhio ki te iwi, ō mahi, otirā taua pō Tumeke nui a mo tāua mo tātou. Uh, oh, tēnā anō tātou te iwi, ara ko Anthony Ruru tēnei mihi atu, ara he uri tēnei o, o, o Te Garaka, uh, o te whānau a Taupara, o tirā, o Te Aitanga Mahaki. Uh, ah, i tawa pō, nei, mōhio ai mātou, ākuni ka heke mai a wāhuatanga o te huripari ki runga ki a tātou, o te tai rāwhiti whānui, Engari anō tērā o nā, o te marangai, o ki a mātou nā kua pā mai te rongo, ā, kei ruatōria kē wērā, ā, te āhuatanga, engari anō te, te whiore me kī, i, i, i mai ki a Mātāraka tau nei ki runga ki a mātou o Te Karaka, otirā, ā, o Te Wairua, o, Tini, o Tiniroto, arā, o Kahungunu hoki. Ā, nō reira, you know, i taua wā, Ai. Pērā anō te, te hāpori. Ā, kāre anō rātou kia rite mō aua āhuatanga. Mōhio ai mātou, engari ka, ka hiki ai te awa, engari anō eke atu ki te tekau mā rua mita. Wow. Ko mātou katoa tēnā kauhoi ana mai te whare. Nā, mm. kia tai atu mātou ki, ki nā puke me ki, nā puke haumari uh, e ruana, uh, ko tētahi ara ko te puke o Cranswicks, uh, ua te kau mita pea mai te karaka a te rātu, a ke roto tonu o te karaka, ko Coxons anō tērā, Ara, nā, nā whānau o aua puke rā e tiaki manaaki te nuinga o te hāpori. Uh, e ki atu ki te rima tekau, ah, rima rau tangata uh, e piki atu ki ngā ki wērā o nā puke e rua. Uh, ai, me o, nā pēpi, nā kaumātua, wērā nā momo katoa. arā ko, i taua wā ko Waikuhu Civil Defence, ā, nā rātou i tūtū ai ā, ki te whakamana i aua mahi. Ā, ki wā mātou taha rā he kaipatu ahi ahau ā, nō Te Karaka o Tirā, ā, ā, nō Blackwatch ki roto o Tūranga hoki. Nā reira ko mātou tērā e ā, whakatangi ana te pere ā, kia whakaoho ai nā tangata hei te Toru karaka, rua karaka i te ata, ā, kia kakama, kia horo, ā, kia huanuku, kia peka ka tika ki runga i awa maunga, awa puke rā. Ā, ki te kore, ā, kāre kore ka kauka. Nā reira, ā, wērā āhuatanga, wērā wheako e rere haere uh, i roto i te hāpuri rā. Mm.
Te tū Na, e, au e, wha, e au e whakarongo ana, aroha mai, aroha mai e hoa, e au e whakarongo ana ki a koe, me ua ua ka puta i au he kōrero. Mm. Uh, i, i te mea kāore au i wheako, ne he, he nui tātou o waho atu, mātou i waho atu o te tairāwhiti o Kahungunu o te Wairoa, uh, o te taitokerau kāore i wheako i tēnei uh, Ehara i te parekura, engari i tēnei āhuatanga taumaha nui i pā kino ki a koutou. Ā, otirā, nō te Tai Rāwhiti ahau, nā reira, tahi, tahi anō te kapa, ka taka, ka rongo te ngākau i te mamae, ka rongo te ngākau i te taumaha. Ā, ki a koutou, o, o ngā uri o te Tai Rāwhiti, i tino pā kinotia, ā, e, e te huripari, e Huripari Gabriel. Nā. Mārama nāu, he nui, he nui ngā kamupene, he nui ngā rōpū taurima i whaka, i kuhu tōtika atu ki ngā hapori ki te āwhina. Heoi anō, kāore au i te pirangi ki te whakaheke i te mana o ēnei rōpū, o ēnei momo kamupene. Heoi anō e pirangi noa ana au ki te rongo mō ngā āhuatanga i puta i te hapori tonu, i ngā tāngata noa e noho noa ana i te karaka, e noho noa ana i ngā takiwā tata ana ki te karaka. He aha te mahi a ērā tāngata o ngā hapori maha ki te, kaua ki te tiaki i te tinana me te oranga o te tangata ā-tinana nei, engari ki te tiaki i te ngākau me te wairua, me te hinengaro a te tangata, me te mohio he uaua, ne, ka, ka ruha, ka taumaha te tinana, kāre kore ka pērā hoki te ngākau, te wairua me te hinengaro, nā reira, he aha ētahi āhuatanga i puta e tino, uh, e tino haumaru tonu ai te oranga o te ngākau, o te wairua me te hinengaro, uh, o tēnā, o tēnā, o koutou o te Tairawhiti? Mm.
Well, I tēnei wā tonu kei te piki ake te wairua ki te kāinga, kei te piki ake. Kāre anō kua tae atu nei, kei te piki. Kei rō te hāpori, ā, me kī he nui ngā kaupapa awhina haere ake nei, e tika ana wau kōrero, ā, kei te hui tonu te, te, te hāpori i a Rātapu, ā, ki te kura arohe o te karaka, ā, ki te tuku i ngā kōrero, i ngā kaupapa hou, ā, a Pākihi pērā i nā kōrero i tautoko nā Kamupene. Ara, kua inaia tonu nei kua pea e ke atu ki te whā marama kua tahaki mm. le tā whiri mai uh, o taua huripari. And kei te piki atu. Nā mātou ki te waimaria kua tū tō mātou iwi a te aitanga mahaki ki te mm. tuku i te manaakitanga, ki te tuku i te aroha hoki uh, ki te marea kua pātahi nei e te huripari. Pērā ana i ngā rangatira, ngā māreikura hoki, pērā i a ko Willie Te Aho, a Atipīmia Wihi, rātou mā ko Davey Pīkia, ko kā Tānia Rauna, me ērā momo e hāpai nei i te whakaorangia e te hāpori whānui o te rohenga o Waikohu. Ehara ko Te Karaka noa iho tēnei, arā ko Motu, ko Matawai, ko Ōtoko, ko Pūhā, ko Wahirere, ā, mm. wērā nō no roto o Tūranga Whānui. E, enei kaupapa e haere ake nei, ā, rua wiki kua pahuri waipuketia anō, mm. ā, te rori. Nā reira, ka tū anō te iwi o Te Aitanga Māhaki hei manaaki, hei tāwharau hoki i te rohe nei. Arā, te ingoa i tapaina ki runga i te rōpū rā, ko Mahaki Tiaki Tangata. I mua i tērā ko Waikuhu Several Things in One, i nāianei, nā te iwi tēnā i tutu ai tana ringa. Arā, i tūkati anō te rori matua o State Highway 2 ki te nōta, nā te waipuketia. E kite ai, i rongo ā-wairua hoki i te tangi o te hāpori, te mataku. Ā, i tuku te rōpū nei i te karere kei te pupuki a te awa o Te Wai-o-Pāoa, ā, tata atu ki te whitu mita. Me wehe, me wehe ki rō tukanga, ki tō whānau taha, ā, ki te marae haumaru o Te Poho-o-Rāwiri rānei, kei a koe te tīkawa. Engari kia horo, Ara ko wēnā kōrero ara ka hoki mahara ana ki tēnā wā o te hurupari. E ara mai te rēhi, a rēhitanga o awa, awa a tangata o a whānau wehe, eke atu ki te 180 nā tangata i wehe i te karaki tawa wā. I te wā o te huripari, kāre tētahi i wehe, nā reire i reira te katoa, eke atu ki te 500, Engari, nā wērā, ara ka hoki mahara, ara ka mataku anō te whānau, ara ka wehi. E, nā kui ki, kei te piki ake te ora. Engari, hoi anō me, pea me ki pēnei. Uh, he kokonga whare e kitea, He kokonga ngākau e kore e kitea. No. Nā reira, arā, yeah. ko te rongo hoki tawa taniwha uh, a te mate pāpāuri e tau nei ki waenganui ki a tātou uh, o wētahi o nā whare ki te kāinga. Tawa mm. taniwha mm. e kore e kitea. No. Nā reira, uh, i tū ai te hui ā marae o Tāki Pū, te wīkine ko Pahuru. Uh, I rongo mātou i te tangi tētahi o a mātou koroua, he rangatira, he pūkōrero o tō tātou, o tō mātou marae. I tuku tōna harapuka, tōna tangi uh, ki te hunga i tae mai, mm. me tōna hiahia uh, kia tahuna te umu o te marae. E, kia whakarite ai he hāngi. Pen ara anō, ko te wā o te matariki a rawe. You know, he wā mm. hei whai whakaaro uh, ki ngā marama, ki ngā piki me ngā heke o te tau ko pahu.
Ko eke nei tātou ki te tihi uh, o te maunga o te pō nei, uh, o tira uh, ko ngā kete whakairo uh, e He mea tuku e Tā Hēmi Hēnare, tō tātou heamana tuatahi o te kaupapa. Ā, ko tana aronga matua, ā, ko te whakanui i te mātauranga Māori ki ngā pae taumatarau o te ao tūnekeneke e noho nei tātou. Kotahi noa te kaiwhakawhiwhi i tēnei tohu, ka mutu, ko 10 Ā, mano tāra tōna wāriu. Kei whea mai, kei whea mai te kau mano tāra. Nā, i mua i tō tātou ā, tūtaki atu ki te kaiwhiwhi o tēnei karahipi hirahira rawa atu, ā, i waimarie ahau ki te noho tahi ki a ia atu i Rāhui Pōkeka. Nā reira e te iwi kia titiro ake tātou ki te kiriata o te kaiwhiwhi o tēnei tohu ki a Kahurangi Tipene.
Nōku katoa te waimarie, ā, i, i te kōhanga reo o tahuri mai au tīmata taku para i te huarahi i te reo Māori, ā, kātahi i hūnuku ki Papakura ki te tonga, ā, ki te reo rumaki i reira I ū tonu ki te reo, ā, ka tahi mātou ko te whānau i hūnuku mai i Tāmaki ki Rāhui Pōkeka, ā, ki reira ki te wharekura rākaumanga anō whakatupu te reo, whakatupu i taku tuākiritanga, ā, taku Waikatotanga, ā, āe, ā, tū ake au ki te maungao taupiri ka ngā whakararo ki te awa Waikato, ā, ko Ngāti Mahuta, ko Taniwha te marae, Ko Kahurangi Tīpene ahau, he mokopuna ahau nō Te Kōhanga Reo o Tahuri mai. Um, kai te whare wānanga o Tākau ahau e ako ana, uh, e whai ana ahau i taku tohu kairangi, uh, kai te whare o Te Tumu ahau, tō tērā mahi e tutuki ai. Ko te reo Māori taku waka. Koia i whakatupu i te kōhanga reo, te wharekura anō hoki ki Te Whare Wānanga o Ōtākou. Me te mea hoki nā te kōhanga reo i whakatupu ahau te reo Māori, ana ko taku tohu kairangi e whai ana ahau katoa he reo Māori. Nō reira, Me mihi ki te kōhanga reo ka tika i te tuatahi. Um, kotahi noa iho taku maharatanga, um, i, a, i a mātou i te whare tēpu e kai ana, moiho pū ahau, o mahara pū ahau ki te wā o te kai. Uh, I mua o te kai he, he karakia, uh, engari ko te karakia he, he waiata, engari ko wareware katoa ahau i, i te momo waiata. Um, ko tā ngā kaiako mahi he,